די גמרא מסכת עבודה זרה דף יט ח פארציילט א טראגישע מעשה. רבי יוסי בן קיסמא איז נעבעך קראנק געווארן, און רבי חנינא בן תרדיון קומט אים מבקר חולה זיין. רבי יוסי פרעגט רבי חנינא בן תרדיון, ס'איז אמת וואס איך הער אויף דיר? אז דו פירסט נאך ווייטער ישיבות, דו ביסט נאך משפיע תורה, דו פארשפרייטסט אידישקייט, דו ווייסט אז די רוימיים זענען יעצט אין קאנטראל, זיי זענען יעצט די בעל בתים, ווי וואגסט דיך צו טון אזא זאך, ס'איז דאך סכנת נפשות, איך האב מורא זאגט רבי יוסי פאר רבי חנינא אז די ענדע גייט זיך ענדיגן טראגיש און מען גייט דיך הרג'נען מיט די ספר תורה אין דיין האנט, און ווי יעדער ווייסט, ווי די גמרא פירט דארט אויס, ער איז געוועזן פון די אסורי הריגה המלכות וואס מען האט אים געהארגעט, טאקע האלטנדיג די ספר תורה אין די הענט, אבער דארט איז פארגעגאנגען נאך א שטיקעלע שמועס, און די גמרא זאגט, פרעגט רבי חנינא פון רבי יוסי, רבי, זאג מיר דעם אמת, גיי איך האבן עולם הבא אדער איך בה אני לחיי עולם הבא. זאגט ער אים רבי יוסי, נו פארציי מיר, זאג מיר עפעס, זאג מיר עפעס וואס דו האסט געטון א גוטע זאך. זאגט ער, איך וועל פארציילן פארן רעבן א גוטע זאך וואס איך האב געטון, איך האב אמאל געהאט געלט וואס איך האב געמיינט אז ס'איז צדקה געלט, און איך בין געגאנגען איך האב גענומען די געלט איך האב עס אוועק געגעבן פאר צדקה, און עכט בין איך געוואר געווארן אז ס'איז מיין געלט, איך האב עס אפילו נישט צוריק גענומען, איך האב מוותר געווען אויף מיין געלט. זאגט אים רבי יוסי, אזוי? וואה! מחלקך היא חלקי, מגורלך היא גורלי, מורא'דיג! אזא געוואלדיגע זאך! די גמרא דארף דאך א געוואלדיגע ביאור! וואס הייסט ער פרעגט צו ער גייט האבן עולם הבא? דאס ער איז א מוסר נפש פאר תורה, ער פארשפרייט אידישקייט ווען קיינער פארשפרייט נישט ווען ס'איז א סכנה נוראה, ער איז זיך עכט מוסר נפש פאר תורה, פרעגט ער וואס צו ער גייט האבן עולם הבא? זאגט דער וועלט א מורא'דיגע פשט אין דעם. דרייט זיך א איד און ער טיילט מיליאנען פאר צדקה, ער לערנט אכצן שעה א טאג, ער טוט מצוות מעשים טובים, יעדער ווייסט אז ער איז די זאך, ער איז דער גרעסטער צדיק, און אין די אנדערע זייט גאס דרייט זיך א בחור א אינגערמאן וואס לערנט נישט אזוי פלייסיג, געבט נישט אזויפיל צדקה, אבער ער רייסט זיך, ער מאכט זיך צו די אויגן, קיינער ווייסט נישט, קיינער ווייסט נישט די נסיונות וואס ער גייט אדורך, קיינער האט נישט קיין אהנונג צו צו בינו לבין קונו ווער פון די צוויי מענטשן ווארט אפ א גרעסערע עולם הבא. באופן פשוט טראכט א מענטש וואס די שאלה ווערט, דער וואס געבט דאך דא מיליאנען, דער וואס יעדער איינער ווייסט ער לערנט אכצען שעה א טאג, זיין דאווענען איז בקול רעש גדול, זאגט אונז די גמרא, ניין, פון די אלע זאכן וואס איך באקום אטענטשן, וואס יעדער ווייסט איך טוה מורא'דיג ווייס איך נישט צו איך האב אן עולם הבא, זאגט אים ר' יוסי מען קיסט מיר פון די פיסל וואס דו האסט דאך גענומען דיין געלט און אוועק געגעבן פאר צדקה, די קליינע פארמאכן די אויגן, דאס איז דיין וועלט, פון דעם גייסטו באקומען דיינע השפעות, אין דעם זכות לעבסטו און פון דעם זכות האסטו אלע דיינע לעכטיגע זאכן וואס דו האסט אויף די וועלט.